Ir-raba' storja mill-ktieb Stejjer mill-Bosk u Imkejjen Oħra ta' Patrick Sammut jisimha Drinu, il-qattus l-imqareb. Ġo rokna ta' maħżen kbir, kien ilu żmien twil abbandunat, kienet tgħix f'familja żgħira ta' qtates. Flimkien mal-missier qattus u l-omm qattusa kien jgħix ferħ imqareb bl-isem ta' Drinu. Drinu kien ferħ ta' qattus imqareb tassew. U dan il-ġenituri tiegħu kienu jafuh. Għalhekk ommu u missieru kienu spiss jgħidulu Green, Hemm bżonn li toqgħod attent u tobdi għal dak li ngħidulek aħna. Jekk le, għad tiġi fl-inkwiet. Omm u missieru kienu jafu li mad-dawra tal-maħżen f'ċertu ħinijiet kienu jidhru għadd ta' klieb li mhux ta' min ikollok x'taqsam magħhom. Għal dawn il-klieb, il-qtates kienet logħba bħalma l-ġrieden kienu logħba għall-qtates. Imma dan il-kliem kien jidħol minn widna u joħroġ mill-oħra, u drinu baqa' qattus imqareb u jagħmel li dak li jfettillu fi kwalunkwe ħin. Il-ħin favurit ta' drinu kien proprju bil-lejl, għax kien jaf li matulu kienu jixirfu l-ġrieden mit-toqba tagħhom. Għal drinu kien pjaċir kbir joħroġ inkiss inkiss minn ħdejn ommu u missieru, li kienu jkunu mitlufin fl-isbaħ raqda, u f'dak id-dlam li għalih ma kienx problema għax kien jara daqslikieku kien il-jum, jara fejn jista' jiltaqa' ma' xi ġurdien u jagħtih l-isbaħ qatgħa billi jiġri ġirja warajh bla ebda ħsieb. Imma ta' ferħ ta' qattus li kien, moħħu ma kienx jasal biex jagħraf li l-lejl kien ukoll ħin matul il-jum li fih kien jaħbi bosta perikli apparti l-klieb. Darba minnhom, waqt lejl sajfi mill-isbaħ, Drinu ħalla bħas-soltu lil ommu u l-missieru jorqdu u ftit wara ħareġ jiġġerra fis-satra tal-lejl jara jiltaqax ma' xi ġurdien biex ikun jista' jimbxu u fl-istess ħin jgħaddi siegħa żmien. Mad-dawra tal-waħżen kien hemm firxa għelieqi mimlijin siġar u pjanti differenti. Kien ikun il-gost Adrinu jippassiġġa f'dawk li għalih kienu ġonna mill-isbaħ, jixxabbat mazzkuk tas-siġar, u jisma' l-weraq niexef iħaxwex taħt saqajh. F'ħin minnhom drinu jilmaħ jippassiġġaw qribu żewġ ġrieden ċkejknin li ma kinux lemħuh. Widnejn drinu ddrittaw u saqajh stiraw qishom lastiku filwaqt li bħal vleġġa telaq jiġri b'kemm kellu saħħa warajhom. Iż-żewġ ġrieden għalkemm ċkejknin ma kinux ta' subgħajhom f'ħalqhom u bħal wieħed telaq jiġri naħa u l-ieħor in-naħa l-oħra opposta. Hekk Drinu kellu jagħżel lejn liema naħa jiġbidha u liema ġurdien jiġri warajh. Il-ferħ ta' Qattus għażel li jiġri wara ġurdien li kien ġibidha lejn ix-xellug, fejn kien hemm ċint mhux għoli ħafna li fih kien hemm toqba ċkejkna minn fejn seta' jgħaddi jew jistken ġurdien. imma mhux ferħ ta' qattus. Il-Ġurdien irnexxielu jidħol ġot-toqba, imma Midrinu mill-ewwel fehem li dik ma kinitx toqba li hu seta' jidħol fiha. Għalhekk, bla ma ħasebha darbtej, ta s-salt u qabeż iċ-ċint bil-ħsieb li jiġi n-naħa l-oħra u jagħlaq it-triq lill-Ġurdien li kien sab il-kenn fit-toqba. Imma din id-darba l-Ldrinu għarralu u minflok l-art sab qadira ilma li kienet fonda sew għall-ferħ ta' qattus bħalu. Kien tard wisq meta Drinu nduna bl-iżball li kien għamel. Ftit sekondi wara sab ruħu jċafċaf ġol-għadira u kif kulħadd jaf, l-ilma mhux ħabib tal-qtates. Drinu kien wieħed minn dawk l-qtates li ma kinux jafu jgħumu U għalhekk kull ma seta' jagħmel kien li jitħabat u jċafċaf saqajh u jdejh fix-xejn u fl-istess ħin jingħi biex forsi jisimgħuh ommu u missieru. It-tinwieħ u ċ-ċafċif bil-bgoff kienu kollha ta' xejn. Il-maħżen fejn kienu reqdin ommu u missieru kien 'il bogħod mhux ħażin u ma kienx faċli biex leħen il-ferħ ta' Qattus jasal sa widnejn il-ġenituri tiegħu. Minflok, it-tinwieħa ta' Drinu laħqet widnejn il-ġurdiena, omm il-frieħ ta' ġrieden li Drinu kien lemaħ f'nofs l-għalqa. Għalkemm il-ġurdiena kienet taf li l-qtates huma għedewwa tal-ġrieden bħalha, hi stess kienet omm u mill-ewwel fehmet li dak li kien qed inewwaħ kien ferħ ta' qattus innoċenti. Ħasbet f'kemm kien jiddispjaċiha ommu l-qattusa jekk qatt kien jiġrilu xi ħaġa ħażina. Għalhekk minnufih għajtet lil uliedha u talbithom isibulha bħal ħabel ċkejken li bih setgħu jgħinu lil Drinu u jsalvawh mill-għarqa. Ftit waqtiet wara l-ġurdiena, omm u tliet mill-frieħ tagħha ħafnu tarf wieħed mill-ħabel u tefgħu fl-għadira t-tarf l-ieħor qrib drinu biex ikun jista' jaqbad miegħu waqt li huma jiġbduh lejn l-art u jsalvawh. Drinu ma setax jemmen lil għajnejh malli lemaħ lill-ġrieden jagħmlu ħilithom biex isalvawh imma ma ħaliex ħin biex jaqbad it-tarf tal-ħabel li kienu xeħtulu. Kif għamel hekk, l-erba' ġrieden bdew jiġbdu bis-saħħa kollha li kellhom u ftit wara wassluh lejn xifer l-għadira biex ikun jista' jitla' lejn l-art niexfa. Eżatt f'dak il-ħin waslu ommu u missieru, u anki huma għall-ewwel ma setgħux jemmnu lil għajnejhom. Kien hemm erba' ġrieden qed jagħmlu ħilithom kollha biex isalvaw mill-għarqa lil binhom Drinu. L-omm Ġurdina mill-ewwel indunat bil-wasla taż-żewġ tiqtates u kif rat li Drino kien salva, ordnat lil ġrieden uliedha biex jaħarbu b'kemm kellhom saħħa lejn l-ewwel kenn li jsibu, filwaqt li hija daret lejn l-iqtates biex tipproteġi lill-frieħ. Imma l-ġenituri ta' Drino kienu fehmu l-biċċa kif kienet seħħet, u b'hekk serrħu moħħ l-omm Ġurdina li ma kinux se jagħmlulha deni. Anzi, għamlulha sinjal biex ifehmuha kemm kienu grati li hija u wliedha kienu għamlu sforz kbir biex isalvaw lil binhom Drinu. Minn dak il-lejl 'il quddiem seħħew aktar minn ħaġa waħda. Drinu kien tgħallem lezzjoni għal ħajtu, li min ma jobdix lill-ġenituri xi darba jew oħra jispiċċa fl-inkwiet. Għalhekk minn dak il-lejl Drinu bħal rabba l-għaqal u ma baqax jagħmel ta' rasu. Min-naħa l-oħra kienet seħħet ħaġa li fl-ebda parti tad-dinja ma kienet ġrat qabel. Fl-għalqa ta' madwar il-maħżen, il-qtates u l-ġrieden kienu saru ħbieb u kien spiċċa ż-żmien meta l-qtates kienu jikkaċċjaw lill-ġrieden u l-ġrieden kienu jaħarbu kif jilmħu xi qattus fil-qrib. Bis-saħħa ta' Drinu u l-qalb tajba tal-omm, Ġurdina, fl-għalqa ta' madwar il-maħżen kien beda jaħkem is-sliem. Drinu seta' jilgħab kemm irid mal-frieħ tal-ġrieden Bla ma jagħmlilhom deni. Minn dak il-lejl 'l quddiem, qtates u ġrieden għexu dejjem kuntenti u ferħanin.